Na baabi a yɛaduru no ne abusua a w'ankasa pɛ takra bi ne w'asom na wode anya aboterɛ ka wo nan to so. Na wei, analysis na yɛreba abɛyɛ, ɛne yɛn nyinaa yɛn mfeafo ne yɛn calculators yɛreba abɛcalculate. Na wei yɛ Mpanyimfoɔ mmɛkyerɛ National Executive Committee a wɔn na ɛda National Association of Sachet and Packaged Water Producers ano mmɛkyerɛ nnwuma a wɔn na ɛyɛ nsuo sɛ ɛyɛ bottle anaa sɛ sachet wɔn na ɛyɛ no wɔn mpanyimfoɔ na ɛkasa yi wɔn nsɛm anwummerɛ yi wɔn de reto ama Ghana nyinaa anim sɛ Hwie bɛ sɛ Nyankorɔ mpɔn totorobɔ nsu yɛ adeɛ ɛ ɛwɔ yɛ wɔ yɛ adom na Dwoada ɛneɛ ɛbɔ bosome ne da ɛtɔ so ɛdu nkron ɛtumi ba bɛto yɛ nyinaa wɔ nkwa mu a ɛneɛ saa Dwoada no ɛyɛ nsuo boɔ yɛ ba bɛtoto mu nsuo no mepakyɛw ɛnyɛ deɛ ɛbu ne pipe no o na mmom ice water a ɛno na meka ɛneɛ deɛ yɛte kaa mu a yɛ na yɛ nuanom wɔn ɛtontɔntontɔn wɔ traffic mu anaasɛ deɛ ɛkɔm de wo a sukɔm de wo a waa wobɔ wura obi store na wakɔ akɔtɔ bi sɛ ɛyɛ bɔtol anaasɛ sachɛt no, mpanyimfo nso mma abɛtoto mu. Na wɔn kyerɛ mu a, ɛnneɛ nkyerɛkyerɛmu no nyinaa nie, wɔse, Seesei bɔtol wɔta no, deɛ ɛyɛ 500 milli ml no, ɛno na ɛyɛ ketewa kakra fa nsɛ bi a ɛwofa nsuo bi te sɛ Averna, Awake, anaasɛ Vortica, wahu bɔtol nketewa no, ɛno na ɛyɛ 500 ml no. Wɔse ɛno, wɔbɛtɔn de ama atufoɔ no two cedis, nketewa no. na afei ɛne atufoɔ no wɔn aba no mba bɛtɔn de ama ankorankora a, ɛneɛ deɛ wɔn ade bɛto so no wɔn asɛm. Afei deɛ ɛda ntam mekyerɛ seven ɛɛ eh, seven fifty ml no medium deɛ ɛda ntam no ɛno nso wɔn nso bɛtɔn de ama atufoɔ no ɛ three series enti wɔn ankasa de ebi bɛto so ɛne deɛ wɔn wɔn asɛm na wɔn ba aseɛ no ɛne wɔn aba bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ seesei ɛ sachet deɛ ɛyɛ ɛ baage no aha deɛ ɛhyɛm thirty no a ɛno yɛ yɛ seesei yɛtɔ no thirty pesos no Ahaa, bag no, wɔn kyerɛ mu a, wɔn se, deɛ egu car mu no a yɛreyiyi de ama store store foɔ no, ɛno wɔn bɛyi ama store foɔ no baako biara seven cedis. Na afei wɔn de ma stores foɔ no wie. Na wo a wotie me no, ɛnneɛ wopɛ sɛ wokɔkɔtɔ bag no bi na wode ba bɛhyɛ wo fridge mu a, wo wonkɔtɔ no seven cedis o, wo wokɔ akɔtɔ no nine cedis. Hmm, nti yɛntie no yie. Nti anhwɛ a, ɛfiri dwoada kɔ no, akutukɔ, akutubɔ ɛbɛba ho paa. Wɔn se deɛ egu car mu no a, wɔn reyiyi de ama storefoɔ no, ɛno wɔbɛtɔ no seven cedis. Ɛna yɛnom, yɛn a yɛwɔ fie no a yɛwɔ yɛ fridge na yɛpɛ sɛ yɛtɔ no eh, sachet no bag bag bag no, ɛnea wokɔkɔtɔ bag baako a, ɛno no ɛyɛ nine cedis. Na wɔnom kyerɛ mu a, wɔn se, Afei, yɛn nso a yɛntumi ntɔ bag no, na mmom yɛpɛ sɛ yɛtɔ no nkorokoro, ɛnea sachet te sɛ deɛ ɛnɛ mekuta thirty pesos anom akɔ akɔtɔ bi anom, eh, mekuta thirty anom akɔ akɔtɔ bi anom no, wɔn se seesei ɛfiri dwoada kɔ, ɛboɔ no ɛnyɛ thirty pesos biam. ɛ nti yɛnfa yɛn nyinaa fa nhyɛ yɛ tiri mu wɔn si firi dwa dɛ kɔ ɛboɔ no ɛyɛ fifty pesos hmm eti sɛsɛ yi nyame yɛ adom a efiri dwa daa de kɔ no nsuo boɔ yɛatoto mu a sɛsɛ nketewa no sachet sachet one nketewa no yɛbɛtɔ baako fifty pesos enti abusua yɛn nyinaa yɛn hyɛ ne nso ne yɛn fa nto yɛ tiri mu na wanhwɛ yɛn akɔ akɔgyina obi store no ɔbɔ ɔboɔ a wanhwɛ a wankɔka sɛ wɔ bu na mpanyinfoɔ wɔn ɛna ɛda sachet and package water and producers association ya no wɔn se Saa aboa foforɔ yi a aba yi, wɔpɛ sɛ ɛkɔ eh, Ghana afanaa baabi a mantam biara mu ɛnkɔ hɔ na saa aboa no obiara mfa ne deɛ nye bi pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛnkɔ nkɔba sɛ Asante mantam ha ɛna ɛboa no ayɛ den ɛna Nkran mantam yɛntumuo anaasɛ mfimfini mantam yɛntumuo wɔn sɛ boa no ɛnyɛ uniform baabi a bɛkɔ biara saa enti sɛ wote Asante mantam ha na wodwen sɛ nsuo boa yɛ den enti wɔ sika wofa kaa wokɔ Nkran wokɔ akɔtɔ sachet Ɛde aba aba bɛnom Asante mantam a wobɛkɔ no, ɛhɔ nso saa na ɛteɛ. Enti ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnya ahodasoɔ sɛ Nyame yɛ adom a ɛfiri Dwoada ɛrekɔ no, nsuo boɔ yɛ atoto mu. Na mpanimfoɔ deɛ bɛto dwa sɛ adeɛ pɔtee nti a ama wɔn atumi atototo nsuo boɔ mu nyinaa ne sɛ seesei light bill yɛato mu, nsuo, water bill, ɛyɛ PURC mpanimfoɔ wɔn aba abɛto mu. Afei afuo, ɛpɛturo ne nyinaa nso yɛaba abɛto mu. Saa pɛturo no. Ɛno a na wɔn nso wɔtɔ bi de gu wɔn kaa mu wɔn de kyinkyini de kɔma store store foɔ ne afiafie mu nti yɛato petrol mu a wɔn nso wɔato nneɛma no mu ɛna afei wɔn nneɛma a wɔn de twa nsuo no wɔn sɛ sɛ wokɔ adwaman nso a ne nyinaa no ne bo ayɛ den a yɛato tum nti ɛho bɛhia sɛ wɔn nso wɔn bɛto nneɛma no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ɛsan sɛ wɔn yɛ adwuma no nti no wɔn mmɔ ka nti abusua ɛne wei yɛn nyinaa yɛ sɛmpa nti nyame adom a ɛfiri dwada ɛkɔ wonkuta 50 pesos a wontumi nnom bi. Na seesei no, awerɛhosɛm ne sɛ anka nsuo no mu ayɛ den no, ɛnkasa bio, yɛn nsuo no a ɛda fam no, ɛno na yɛbɛkɔ akɔ akɔsa anom. Ɛna seesei galamsey adawuruma nti, nsuo no nso ani asɛe. Enti Ghana ɛneɛ asɛm sɛ bɛ, yɛn nyinaa ayɛ asɛmua.
Yɛtoa so de ama mo deɛ a ntumu ntumu nsɛm yi ara na yɛwom, GPRTUfoɔ aba bɛtwam ato dwa sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ Ɔbɔbo Soneda a ɛto so aduonu baako no, Ɔha nkyekyɛm aduasa na ɛbaa Ahyɛnkyeadeɛ so, yɛ a wɔn ba bɛtom. Ɛnti nkaabɔ yi, wɔ biaa nkae no wɔnhyɛ no nso. Yɛɛto nsuo mu no, na ayɛ lɔre fɛs so, yɛɛtutututu mu. Na mpaninfoɔ yi a wɔ GPRTU kyerɛ mu sɛ, ɛyɛ adeɛ a sɛnea ma wei yɛ a ne bo akɔ so nyina yɛ fango, yɛ a ne bo akɔ soro. Ɛnnɛ spare parts ahodoɔ no ara wokɔ Abossey-Okai market koraa a, ɛnka ɛhɔ koraa kyɛn magazine. Ɛyɛ adeɛ a nneɛma wɔ hɔ nyina ne bo ayɛ den a nneɛma nkɔ yie wɔ ɛma wɔn. Ɛnte na wonnya sɛ ahyɛntiadeɛ no so wɔn ato mu na afei nso no economy atete apansan, aban yi a wɔsi soɔ yɛ a poorly cali wei, wɔama nneɛma nyinaa atete pansan no ama Ghana eh, ama Ghana yɛn ho nyinaa kyerekyerekyerekye a nneɛma ɛnkɔ yie nti ɛno nso ka ho bi ɛna ahyɛntiadeɛ yi ɛbɔ bosom no da ɛtɔ so aduonu baako wɔ afe mpem mmienu ne aduonu mmienu mu yɛa mu yi wɔn ɛba abɛto tutu mu nti wɔbiara tia na wɔaka ahyɛ no sɛ sɛ wɔfo kaa na wahu sɛ kaa no a wɔrefo no ne percentage aba bɛka ho no yɛ thirty percent nti sɛ wotua fifteen a na wato bo ase afa pɛn ne calculator na wakalkulate ara na wahu sɛ mm sɛsi ano sɛ otua thirty a ɛbi bɛka ho ɛkɔ n'anim nti wɔn mu atutututu kwan ɛni ha a ɛni smooth ɛni rough no ɛyɛ adeɛ a ahyɛntiadeɛ no wɔn ɛba bɛtum kasamafo ɛdɛm atwere drivers union owura yɛ ɔbɛrima yɛne ne twetwe nkɔmɔ ɛne wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ade a wɔn mu nni option biara, alternative way biara nni hɔ mma wɔn. Ɛkwan a ɛda hɔ ma wɔn nyinaa ne sɛ ɛho hia sɛ lɔre fɛs no wɔtoto mu. Ɛnti no wɔtoto mu deɛ a na obiara nso atɔ ne bo ase sɛ kamakama-kamakama-kamakama na afei wɔagye atom na wɔamene sɛ ngua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛberɛ bɛso na ɛbɛdu hɔnom na akɔ akɔfo kaa Nyame atifoɔ yi wɔ Shiguma. Me. Kɔ baabi adeɛ yi aka me me terms owner paa. Maame.
Masa wo bɛ kɔ anaa. Ah, ɛnti no eduru hɔ nom a ɛnya saa na awokɔ yɛ dede wɔ kaa ni mu me nte me ho ase bia bɛka wɔn ni option bia sɛ wɔn atu mu saa sɛ water bill akɔ so electricity bill akɔ so aduane koraa yɛ di wɔ Ghana mem ha ne nsuo bibi bia aboa yɛ de nti na ɛho hia sɛ wɔn nyina so ɛtutututu mu bi. Na wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ adeɛ wɔ mmaa yi ɛmu ayɛ den na economy atetea paa sɛ sɛ kontebe yi ɛno nti na ɛho hia sɛ wɔn mo tum ama drabafoɔ no nso kɔ adwuma a wɔn mo nyɛ sika amatifoɔ koraa a wɔn mo se wɔn mo te twɛbɔ ne adeɛ nyinaa wɔse sesie koraa ɛyɛ adeɛ ebi mma biom sane sɛ fango no wɔn mo kɔtɔ koraa na wɔn yɛ mu ahye wɔn mo wɔn mo nyɛ sika boten a ɛho hia se wɔn mo nya ɛnti wɔn mo tebea nte wɔn mo tumi yɛ sesie koraa na wɔn mo the whole day yɛ a wɔn mo yɛ adwuma no wɔn mo nyɛ bi ɛmfa nyɛ nea wɔn mo yɛ Ɛnti na wonya sɛ ahyɛntiadeɛ no deɛ wɔn tum na afei nneɛma kɔ yie. Ɛnti na wɔde adesrɛdeɛ nso ɛka ho sɛ wɔ bi a wɔbɛte saa information yi ara adwo brɛw, tɔ bo ase na sɔ mu yie na ɛyɛ borɔfo borɔfo no ɛnna nnɛ ɛwie yɛn sɛ yi. Owura Yaw barima. Yɛaka obiara nni hɔ a ɔka bi ama yɛn nti yɛn yɛwo ne saa sɛ ɔman no yɛn a driver foɔ no mode ama yɛn wɛ campaign no yɛte ka ma mo ti sɛ yɛtua sika to filling station na aban kɔfa na ɔde kɔyɛ mpontodwuma a, ɛnyɛ yɛn nko ara na yenya ho mfasoɔ. Ɛno nti na yɛse yɛbɛkyɛ ama obiara atua bi. Na sɛ aban no nya saa sika no de kɔyɛ mpontodwuma a, ɛyɛ ɔman mu no nyinaa agyapadeɛ. Tie asɛm no sɛ, ɛfiti nnɛ ara kɔduru 21st no, sɛ yɛante Ghanafoɔ nka na mo ne aban anka ammoa annya ho biribiara a, Arawafoɔ yɛbɛfa yɛn ho adwene. Na yɛfa yɛn ho adwene nso a, na mobɛboa mo ho ɔha mu nkyekyɛmu aduasa. 30 percent. Ɛno na ebu yɛn kɔn taa. Yesusu sɛ entumi nte yɛn haw so nyinaa, na mmom ɛbɛte yɛn bere no so bi ama yɛn nso asomdwoe aba ma yɛatumi de ayɛ adwuma wɔ ɔman mu de asom ɔman Ghana. Ɛno ano no, wowɔ akwantuo bi a na watu no ntɛm sɛ sɛ on the 21st of September 2022 na nea worekɔfo car no sɛ wotua 50 pesewas a, Ka ehu no sɛ fifty pesewas na emu thirty pɛsɛnt ɛbɛba abɛka ho. Eduru hɔnom nso na sɛ ɛba a, yɛbɛto yɛn bo ase na yɛakakulati na obiara ahu sika botee a wofiri Abepɔ Junction ɛrekɔ Soamia bɛtua, sɛ wofiri Mankesim ɛrekɔ Adwuma ko Bese ase a wobɛtua, sɛ wofi Manso ɛrekɔ Manso Mmam a wobɛhu kwan a wobɛfa so abɛkɔ ɛne ahyɛntaadeɛ a wobɛtua. Ɛyɛ two wabɛse koraa a, ɛnkyerɛ saa. Wo kwan nyɛ o, w'akwan nyɛ o, ɛnkyerɛ. Wɔ mo a etwi seven wɔ fie ha a mo car mo de green adekorati mo brand ni a mo tɔ petrol a sɛsɛɛ a mo nsu yi eh wo fo ka o wo twi ka o apɛtɛ hye Guinness o yɛn nyinaa yɛ aboro pɛpɛpɛ. Na kyerɛ sɛ sɛsɛɛ no yɛn nea yɛn ntumi ntɔ petrol ngu yɛ car mu na car sika boɔ ba bɛyɛ den enti yɛn mpɛ sɛ yɛbɛ foro car na yɛbɛ nante fam no deɛ na yɛ sɛsɛɛ yɛn ne akorɔmfoɔ na yɛbɛ kyafe o. Ɛnyɛ akorɔmfoɔ mpo sɛ sɛsɛɛ a no yɛn nso yɛ petrol a na yɛgye gu yɛn mu yɛ nsuo ɛna nsuo nso yɛato mu. Cos wo bɔ ha hɛhɛ obi bɛ sɛ sɛ mene bɛfa car paa de mɛkɔ no mɛ nyɛ nsuo no bi. nsuo no ntu mu no ɔho ɛbaeɛ asɛm wei baeɛ no matena ase adwene ho din ahunu mm. sɛ ɛno koraa nyame yɛ adoma nka adwuade yɛde yɛ nimia o mm. nti na nka me se nka kwasiada mm. nka mɛbɔ mmɔden afili mafu atoɔ nti nka mfiri dwadaa nkɔsi fiada anaasɛ ne kwasiada soɔ no deɛ na kyerɛ sɛ nka menom nsuo biara biam na nka one week no nka mabɔɔ machine ɛnso ɛnyɛ ye Anhwɛ anhwɛ a na mawu. Anhwɛ a na mawu. Enti anhwɛ a dabi meyɛ ma ampo na mabɔ m'adwene pɔ paa sɛ anka mɛnom nsuo no atwɛn ɔpɛ. Mɛnom mɛnom ahyɛ mafu sɛ kutuu. Enti menam a na anka me nsa kuta mafu na sɛ nsuo nko na gu. Ɛba saa yɛayɛ nom nsuo nsɛn no yɛayɛ mmerɛ. Ɛnso ɛmfa.
Ɛmfa kɔsɛ onipa dasani wotumi tɔ pure water one bag na ɛni three days a. Oh ɛbɛyɛ anka ayi Asante mantam apolisifoɔ nkɔmhyɛ da ne yɛnyɛ adwene na nkora nkora tuo no.

ɛnyɛ ne ɛsɛ sɛ fam no deɛ ɛne ɛbɛyɛ kra ɛbɛnante firi kuma sɛ kɔma nso sɛ sɛ ka sika no ayɛ den ɛka sika no ayɛ hye mm.
Zoom and focus, focus news on, on social media.